Helo, Wendy Edwards ydw i, dw i'n Swyddog Maes i Sir Benfro. Fy nhrôl i yw hybu dwyieithrwydd i deuluoedd. Dw i'n mynd o amgylch glinigau a grwpiau a siarad gyda rhieni am bwysigrwydd dod â dwy iaith i'r cartref o'r cychwyn cyntaf. Dwi wedi enwebu Betsan Ifans, sef Cynorthwywraig Ymwelydd Iechyd Gogledd Sir Benfro, am ei gwaith o ddydd i ddydd yn gweithio gyda teuluoedd. Mae hefyd yn wneud grŵp yn wythnosol yn Abergweun a mae'n dod i mewn â'r Gymraeg i'r grŵp hwn a mae'n helpu lot o deuluoedd. Yn y maes hyn, yn y grwpiau, bydd e'n rhwydd iawn i redeg y grwpiau 'ma yn uniaith Saesneg, gan bo' pawb yn 'i ddeall e, a hanner y gwaith fydd e i ni. Ond na, ma' Betsan yn stico ati, a mae'n dod â dwyieithrwydd, mae'n neud stori, mae'n canu'r caneuon ar ddiwedd bob sesiwn, a unrhyw un sy moyn help, mae 'na yn rhoi e. Dwi wedi enwebu Betsan Ifans am ei bod yn ffito mewn i gofynion y wobr a mae hi'n mynd yr ail filltir i hybu'r iaith Gymraeg yn Gogledd Sir Benfro. Diolch yn fawr i ti Betsan.
Yym, enw fi yw Betsan Evans a dwi'n gweithio i Hywel Dda. Yym, fy swydd yw nyrs feithrin sydd yng Nghlwm a um, Ymwelwyr Iechyd Gogledd Sir Benfro. Dwi wedi bod yn y swydd bellach ers tua saith flynedd ac yn joio mas draw. Yn fy swydd pob dydd, dw i yn gweithio yn yr ardaloedd Abergwaun, Wdig, Crymych, Tŷ Ddewi a Tŷ Drath. Um, pob dydd dw i yn gwneud um, grŵp um, o dan un yn Abergwaun a Crymych. Dwi'n hefyd yn mynd i weld babanod newydd i pwyso nhw. Um, dwi'n gweld um, plant o dan... Na, tri ac yn un blwydd i pwyso a mesur nhw. Hefyd dwi yn um, neud gwaith gyda uh, one to one de um, sydd yn helpu plant gyda'i um, iaith neu dysgu rhieni sut i chwarae gyda'i plant a um, baby massage hefyd uh, grwpiau yn Abergwaun, Crymych a Tuddewi hefyd. Um, yeah. 'Na gyd. Hwnna'n digon. Yn fy swydd um, pob dydd, dwi yn triol hybu y iaith um, fel enghraifft yn clinig, os mae rhywun yn dod mewn gyda'i plentyn, dwi yn yn yym croesawu nhw, yn gweud helo, shwmae, dwi yn dechrau y sgwrs trwy'r gyfrwng y Gymraeg i ddechrau. Um, hefyd um, mewn grŵp, ie. Yeah. Os dwi'n gwybod fod y rhai am mwyaf o'r rhieni fi yn siarad iaith cyntaf Cymraeg, fe na fi cynnal y grŵp mewn Cymraeg. Um, hefyd, dwi wedi wneud sawl um, grŵp uh, baby massage yn enwedig yn Crymych yn ddwyieithog ac hefyd lawr yn Abergwaun dwi yn dwi yn trial hybu y iaith trwy jyst dechre sgwrs yn gweud shwmae, helo, shwd i chi a gofyn i'r ac yn yym yn siarad i'r plentyn hefyd yym dwi yn trial gweud yym fod dwyieithog yn yn yn yym yn peth gwych yym yn arbennig yma yn Cymru achos mae shwt gymint o cyfleoedd i gael trwy siarad dwy iaith yym yn enwedig yn y blynyddoedd cynnar mae'r mae'r plant yn gallu pigo yym y iaith lan fel nes i yym a dwi yn yn dwi yn dweud i'r i'r rhiant yym dwi yn dweud fod fi wedi cael fy magu yn ddwyieithog iaith ail iaith yym yw yym Cymraeg yw iaith mam a dwi'n gweud so fe byth yn rhy hwyr i dysgu so dwi dwi yn trial sai yn pwsho fe ond dwi yn trial hybu e yym trwy'r dydd yn arbennig yym lawr yn tŷ ddewi hefyd fe nes i dwi jyst wedi bennu yym grŵp yym baby massage a yym Wi ni'n dechrau canu, dwi yn lico dod â grŵp at ei gilydd ar diwedd y sesiwn a ni yn canu yn ddwyieithog, so even os dim ond hynny ma' y rhi- y plentyn, babi, yn ca'l, ma' nhw wedi ca'l ychydig bach yym o'r o ddwy iaith a ma' wedyn ar ôl y sesiyne i bennu, rhan mwyaf o'r amser ma'r rhiant yn dod lan ata i yn gweud, O, diolch Betsan, fydde ddim yr hyder gyda fi i yym i wneud hyn i ond nawr ti 'di dangos i fi ma' fe mor rhwydd ma' nhw yn mynd gytre i wneud e a i fi ma' hwnna jyst yn job satisfaction yym arbennig. Yn fy swydd os dwi yn gwbo fod un rhiant yn siarad Cymrâg a'r llall yn di-Gymrâg dwi yn yn yn teimlo fel yn fy swydd dylse ni trial hybu y y rhiant sydd yn siarad Cymrâg i siarad gyda'r plentyn yym o'r pryd Y rheswm dros i ni ennill yw um, dwi yn teimlo yn y, dros y saith blynedd diwetha ar ôl gweithio yn Gogledd y Sir ac yn hybu'r iaith, um, dwi wedi cael sawl rhiant yn dod lan ata i dros y blynydde a gweud diolch Betsan, um, mae'r hyder gyda fi i mynd nawr gytre i siarad yr iaith gyda'n mhlentyn a mae hynny yn tyc anhygoel yn y bocs yym yr ac yn hollol amazing yn gwybod fod mae dim ond un sydd wedi mynd gatre ond yn un yn well na dim. Um, diolch am yr ymwerbiad, um, Wendy Edwards.